Niĩ ndiũĩ wĩra, maugaga ũhoro wa gwatũka, maugire warĩ mũtarũku, maugĩte ũhoro wa gwatũka. Ũguo ona akorwo nĩ kwaurĩte thakame nĩ anga nakũu thĩiniĩ. Niĩ gũtirĩ handũ, ĩĩ gũtirĩ handũ ndatihirio ngiura thakame mũgwĩre-inĩ ũcio. Ona ndirĩ handũ hangĩ ndahutirio, tiga to ũguo mwarĩ wa Ithe witũ. Mbaũ githĩ ndonaga tũkuaga ũũ? Ndakinyũkia rĩa mbere, ngĩkinyũkia rĩa kerĩ, ngĩthiĩ kwaga kũgũrũ gũkũ nyumĩre nĩrĩo nda easily ũgũthiĩ ndatuĩkire na gatagatĩ ngĩgwa. Si ndio? No gũtirĩ handũ kana mbaũ ciokire ikĩngomera. na ndũkanjũrie ngai aci- nda ciaumire mũgongo atĩ niĩ ndaigua nĩcio ndĩtiranĩtie nacio haha kĩande na nginya mũkondi ũcio arutirwo atĩa mũkondi warutirwo kĩande atĩa na kuma hau ngĩona ngai wenda ũrĩa nyendete naguo wa mũtharaba gũtirĩ ũndũ kĩndũ kana mũndũ ũkagiria ndĩmũtungatĩre na ndũre gwake Wow. tondũ wa maũndũ manene na mega na mahinya niĩ anjĩkĩire Nĩ ũhoro wa ma. ndĩmuonete ona harĩ rwĩmbo nyinĩte ndĩmuonete niĩ na ngamũmenya mũrũi mbara nene wa magegania to nĩ niĩ arũĩrĩire Wow. mbara nditũ Aha. rwĩmbo rũu ngai akĩhe Yeah. na ngwe ndirĩ ũndũ ũngĩ ngwenda Aha. tiga kũtũra ndĩmũinagĩra Amen. na njĩkaga wendo wake Mhm. Ĩĩ. mwĩrore wa wendani tv ngakwĩra gũkũ ti kũngĩ ĩno nĩ show ĩrĩa ĩtagwo rũgano rwakwa ya mũciĩ wa wendani tv Ũrĩa ũrehagĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo MC wa Ndorotu na ti ũngĩ nĩ niĩ ngwĩraga kĩhiki understanding, kĩhiki gĩteitangĩte kĩrĩ ũrũme kĩhana kĩgi. Aha, mũthenya wa ũmũthĩ ngũreheire mũgeni oke atũhe rũgano rwake nĩgetha we okorwo nĩ ũrĩtwo nĩ hinya ũtuĩke wa kwĩyũmĩrĩria. Angĩkorwo we nĩ ũremetwo nĩ gũthiĩ, kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Angĩkorwo we nĩ ũremetwo nĩ gwĩka maũndũ maku, kwĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. We gĩa na kĩndũ gĩtagwo kũmweterera na ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Kĩu nĩkĩo Ngai witũ abataraga.

Na ũngeithĩrie tata. Mũthoni wacoka wacoka na mũndũ ũgwĩtwo Niko. Ũmageithie othe ũmere tata we ndarĩ kaũru no ciana arethera mũtu. Ngona mũndũ Amen. ũretwo Thomas Richu aroiga hamwe mũno onake kũrĩa Thĩka mwena Ĩĩ. wa Gatuanyaga. Oh, thengiũ ngai akũrathime na agwĩke Asante wega sana aroiga e thĩinĩ. Mwasiraita naye anasema nimefika. Asante sana daddy. I salute you. Na nĩ Ah, Laita, ah, hebu nisiongea sana juu nikiongea sana utaanza kunimulika but I salute you, I salute you, no ndũgacoka kũhũrithia kwĩ mashabiki Laita mũndũ wakwa ah, ndoraga na ritho rĩa tha Ĩni. Ah, present from Gatuanyaga nĩ mũndũ ũretwo Thomas Richu Ah, MC wa ndũrũ tũngeithĩria mũgeni mũgeni ũcio mũno